Ял ҫыннисем пӗр шухӑшлӑ пулса йывӑрлӑха парӑнтараҫҫӗ. Чӑваш академи драма театрӗнче Марина Корягина пьеси тӑрӑх лартнӑ Телей кайӑкӗ спектакль премьери пулчӗ. Автор унта мӗнле кӑсӑклӑ темӑна хускатнӑ тата артистсем ӑна сцена ҫинче мӗнле пурнӑҫа кӗртнӗ? Леонид Петров корреспондент каласа кӑтартать.
Пьесӑри ӗҫ-пуҫ пӗтсе пыракан ялта пулса иртет. Ҫуртсем пушанса пыраҫҫӗ. Колхоз панкрута тухнипе ӗҫсӗр юлнӑ вӑйпитти арҫынсем укҫа-тенкӗ шыраса пысӑк хуласене тухса каяҫҫӗ. Ҫамрӑксем юлман. Ҫавӑнпа ялта ачасем те ҫук. Ҫакӑн пек ӳкерчӗке халӗ чылай чӑваш ялӗнче сӑнама пулать. Автор ӗнтӗ Марина Горягина хӑйӗн чунӗнче мӗн ыратнине ҫырнӑ пуль-ха ӗнтӗ вӑл. Вӑл та ялтан тухнӑскер, яла час-час кайса ҫӳрекенскер. Ялти, хальхи ялти лару-тӑруда пӗлет вӑл. Хӑйӗн шухӑшӗсем телей пирки кунта тухса пыраҫҫӗ пек туйӑнать. Нумай ыйту лартнӑ вӑл мӗнре ҫын Кашни ҫын телее хӑйӗн майлӑ ӑнланать. Ҫак ыйтусем телей, телей хӑйне хӑй килет-и вӑл е уншӑн кӗрешмелле-и ҫак телейшӗн. Ялта вӗренекенсем пулманран шкула хупас ыйту сиксе тухать. Ҫавӑн пекех клубпа ытти социаллӑ объекта та ҫӑра ҫакма пултараҫҫӗ. Ҫак йывӑрлӑхран тухас тесе хӗрарӑмсем демографие лайӑхлатма шутлаҫҫӗ. Анчах та кунта та кӑлтӑксӑр мар. Таврара та пӗртен-пӗр арҫын кӑна пурӑнать. Хӗрарӑмсем ӑна пайласа хирӗҫсе пӗтеҫҫӗ. Ватӑ ҫын тӑватӑ ҫын тесе ахальтен каламан. Ҫӗр ҫултан иртнӗ Федура кинеми пурнӑҫран уйрӑлса кайиччен яла телей кайӑкне тавӑрас яваплӑха хӑй ҫине илет. Кун пек спектакльсем вӗсем кирлӗ. Ан тив, ҫак залра ларакансем шутлаччӑр, тен, кашни эрнерех яла ҫӳремелле, тен, тивӗҫлӗ канӑва тухсан ялах пурӑнма каймалла тесе ӗҫлеме питӗ кӑмӑллӑ пулчӗ. Валера Карпов лартнӑ спектакльсенче эп пӗрре кӑна мар вылятӑп. Вӑл яланах тарӑн шухӑшне туртса кӑларма тӑрӑшать, артистсене уҫӑмлӑх туса пама тӑрӑшать, хӑй артист пулнӑ май. Ҫавӑнпа та Мухтав Турра спектакль шутлатӑп ӑнӑҫлӑ пулса тухрӗ тесе. Телейга ӳкӗ спектакле артистсем кӗске вӑхӑтра хатӗрлесе ҫитернӗ. Ӗҫленӗ май мыскараллӑ самантсем те пулнӑ. Постановкӑна лартма труппӑри актрисӑсен ытларах пайне явӑҫтарнӑ. Тӗп рольте вара пӗртен-пӗр арҫын. Куракансем те сцена ҫинче вылякансемпе пӗр хум ҫинче пулчӗҫ. Театрта ҫӳресе хамӑра хамӑр кӑмӑлсене ҫавӑн пек тепӗр чухне йывӑр вӑхӑтсене ҫакӑнта килсе савӑнса хамӑра хамӑр савӑнса Эпир хамӑр пуласлӑха, хамӑр пурнӑҫа кӑштик чӑсса пынӑ пек туйӑнать мана. Эп ҫавӑн пек шутлатӑп. Кӑмӑлтан пӑхса лартӑмӑр ҫак спектакле. Килӗшрӗ, питӗ килӗшрӗ. Хамӑра валли эпир малашлӑх, ҫамрӑксен малашлӑхне куртӑмӑр. Чӑнах та ҫавӑн пек тӑрӑшса, пурте пӗрле ӗҫлесе пурӑнсан пирӗн пурнӑҫ малалла аталанса пырасса шанатпӑр. Телейга икӗ спектакле тепӗр хут Чӑваш академи драма театрӗн сцена ҫинче юпа уйӑхӗн ҫирӗм тӑваттӑмӗшӗнче курма пулӗ Чӑваш Ен кӑларӑм валли Леонид Петров.